Iya kita di sini maulah konten bro, nyantui. Jadi antara aku lawan ikam tuh kadada batas kita. Ii, seolah kita tuh parak gitu nah. Iya kan lo merasa dikawani kada ikam? Ii, nang jomblo-jomblo nih pasti dah nonton Kapi Official tayang nah. Weh tatawa tawa tawa tawa, kene manuntun nah aja di WC.

Bahwa, ah kada usah nang bungas jah, yang penting banyak duitnya, makanya dicangkali bagawi. Aku babarapa kali dah maulangi pandiran ini nah, cangkali, cangkali, cangkali, cangkali bubuhan masih ja barabahan di situ tu. Hiih bang, kami kan nonton pian bang. Oh ayuha, eh nonton ha lo. Kena imbah nonton ni bagawi lah. Hiih.
Loh.
Loh. Anjay. Ni mungkin beberapa ada nang kada kutayang akan lah iih kututupi lawan muha aku saurang kaya itu nah maksudnya tu kaya what the fuck lah kakaina lo pengantin ai handak nang iih. Hah naik banar si Red Rail tu. Kita next aja gin nah. Kebanyakan makan sahang ja asli. Tu imbah malunta tu kawan ai di anu kalo lih timbai nya wara. Ini abah tuntung pidiunnya diambilnya abah lunta tu. Ih larang harganya tu lah lunta tu. Ni bagi bubuhan mu yang kada tahu lunta tu, liwar banar urang banjar kada tahu lunta heh. Bangun untuk kerja, pulang untuk tidur, sesimpel itu kah di usia sembilan belas tahun. Iya bagus kaya itu nah, untung ada gawian, banyaknya pang nang sembilan belas tahun kada bagawian. Hiih tuhuk nya mencari gawian. Hiih minta info dari kawan, tapi belum rejeki tih. Iya jadi sabar aja lah bagi bubuhan mu yang mencari gawian kaya itu nah. Nya kawan ai, sesuatu tu pakan indah pada waktunya. Han, tapi waktunya tu pabila nah itu jadi pertanyaan. Ini bukan tentang uang ataupun tentang popularitas karena ini tentang kebersamaan. Bujur, bujur, bujur. Sahabat tu kawan ai kada memandang uangnya, kada memandang rupa jua, yang penting kebersamaannya. Contohnya misalnya kaya ruko kadada kawan nah beri'i kaitu nah. Saling melengkapilah. Hiih, artinya tu ada persahabatan nang erat di perkawanan. Tapi kada menutup kemungkinan jua lah di antara bubuhan kita ni bakalahi bakawan. Hiih, yang pertama tu karna kawan kita pamalar. Kita rancak memberinya, inya kada kawa memberi itu kaya what the fuck banar lah. Hiih, maksudnya ikam paham-paham kah itu lawan kawan. Nih buat para cewe, jangan belagu lah lu kalo kawan baruan di hotel, di villa, di kosan ya kan. Lu mah nggak tahu-tahunya lu. Eh, takasian noh bapak lu dagang petasan.
Iya iya iya, aku paham maksudnya kan bahwa jangan terlalu banyak gaya. Hi, sesuaikan lawan keadaan jua kuitan tuhuk banar bacari saurang mahabisakannya setumat banar. Iih, amun handak bagaya-gaya tu duit saurang bangsat ai. Hihi, bubuhanmu ni banyak banar nang kisahnya, weh kendaraan harat, kuitanmu nukarakan.

Nah, maksudnya tu ikam paham kalu leh? Hiih, atau perlu ku perjelas lagi bahwa kenapa ja bibinian lalakian tu selalu memandang bibinian tu dari dari dadanya? Ya karena hatinya tatutup dadanya. Masuk akal pang memang, cuman kada kaitu jua pang jalan pikirannya ya kalu lih? Hiih, maksudnya dari hatinya tu kebaikannya, hiih, kerelaannya untuk.

Sasadangan ni ai dah. Hiih. Maksudnya tu, kejar dunia boleh ai, cuman diimbangi jua lawan akhirat. Bang, pian kada suah sambahyang bang ai. Ikam kada tahu banar ai. Masa aku sambahyang kurekam? Kada mungkin kalo. Hiih, kisahnya aku anu ni, mengeluarkan image nang bagus di wadahmu. What the fuck lah. Hiih. Sambahyangku tu khusus aku ja yang tahu. Dasar kada sambayang kalu bang ai pian jar jar tu. Kanapa ilat ma tuh? Kayak Ultraman ha. Oh. Siap, siap, siap. Mm-mm, asalnya kayak ini kan. Pas ditutupnya kaya ini, huh. Pas sukan troy cuba nang kaitu. Humm. Ada nah, nang kaya kalim buai kau. Ini kata-kata pasti nah. Anjiir. Huhuy. Hah tekajut aku. Coba kita ulang nah. Kada menyangka aku tahu lah pada intu yang keluar. Wahai. Aduh. Han. Tadi game nya ja gin taranjah nang apa menara tadi saut dikilipi nya kaina aku gin bila bakandaraan saut dikilipi binian kaitu bisa nang tangah tangah jalan han piranjah mutur trak iih terpana kaitu nah ya kalo terpesona nah kaya lagu kan ada terpesona ulun tabahera jar.

Nang tante-tante nang kaya ini ni memberi banar pang, hiih. Cuman kalo ikam seumuran aku ikam kada kawa melawani tante-tante nang kaya ini, hiih. Nang ini mu kuat lah dahulu, hiih. Karena tante-tante tu mahantak banar inya nah. Makna yang sangat mengembirakan.
Boleh saya mengobrol sebentar? Iya, silakan.
Iya.
Toler.

Batika. Nah, begini kalau menun batika lah. Batika kalau, kawa lah pander. Makanya kawa aku nih pander lawas benar kalau ya. Iya Yuja. Bujurnya bebungulan ta.
Jangan menyambat kayak gitu. Kadang menyambat gitu ini ngalewan aneh. Oh iya.
Ayo ada. Cuma ingat kan kawan acara YKS nih. Rajin mengawani kita kan pas dahulu tahun berapa kau kok diingat. Pokoknya bila setiap sahur aku nonton nih. Waktu dulu kan cesar raramiannya bajugit-jugit tuh. Aku umpat jua hapal aku jugitannya tuh bahari ikam. Han. Halo boy.
Kayapa habar? Heh, ni ari sahujan-hujan buy ai. Ni ti nang aku marakam harinya hujan. Iya. Karna nang sudah babini jua nyaman. Ada nang dipaluk-paluk, ada nang diragragap. Yang kayak kami nih napa guling bilang limpih sudah guling. Han, ayu ha buya nah handak mamuti kita pasan hulo. Nah, handak mamuti kita pasan harinya hudah talanjur hujan. Iih, handaknya tuh sebelum nang pas harinya muru tuh nah ikam muti kita pasan dah. Nya kalo. Aku kawan ai dahulu rancak nyambat kaya ini jua, weh hari hujan lih nyaman banar yang hudah babini nih. Wahini kawan ai, kada lagi dah ku sambat nintu, karna aku hudah babini kan. Hiih, dan setelah aku babini, ternyata babini tu kawan ai istilahnya nyaman ai, hiih. Kalo untuk urusan nang di kasur nyaman, Tapi untuk urusan kewajipan kita sebagai suami itu yang lapah tu. Makanya bubuhan ikam bepikir dua kali handak be anu tu handak bebini itu. Hi'i. Masalahnya ikam harus apa yo memantaskan diri secara ekonomi tu ikam kawa kada. Bila ikam merasa kada kawa kawan ai ikam bakal tertatih-tatih kina. Tapi bang ai kan tuhan maha menjamin segalanya tuhan pasti memberi rejeki ih ih ya ai bujur setuju banar aku cuman kan kita diberi akal oleh tuhan untuk menimbang tuh hiih perkiraan kawa kada kita menjalin hubungan rumah tangga kaitu nah tapi kada manutup kemungkinan jua pang bahwa setelah ikam babini gin ikam bakal sukses cuman apa salahnya kaitu nah sebelum kita babini kita siapkan leba dahulu iya kalo haan kada salahnya ah bubuhan muda rei pina nang.

Rabut sabar aja sabar sabar nya nya tabagi aja sabar sabar lah eh sabar aja ada aja tong bagi
Iya sabar sabar sabar aja rajin bila bemasakan tu kan ada nang, aku jujur pang kawan lah apabila kita bemasakan tuh Pas sudah masak makanannya tu maambil saurang iwaknya tu kada sahimpil kada kam ada nang tiga maambil han maksudnya tu ambil sabuting saurang haja sisai kawan nang balum ngitu nah. Ngapa ja ancah naga ni kada jelas lalu lih.

Waktu semester satu rancak banar aku bila malam tu kesini. Kan biasanya ada kalo lih anu tu urang bajualan di pinggir-pinggirnya tu. Nah aku rancak nongkrong di situ. Tapi mulai semester tiga dan seterusnya tu aku jarang dah betam anu apa nongkrong di sini. Kan aku disambati kakawanan. Hiih, ikam jangan lagi ja nongkrong di situ, disambat urang badadai wara. Hahan. Jadi kada jadi ai aku. Kada nongkrong ai, di kos ai badiam. Hiih, nguhup binian. Ingat, Khairil Fariaman, sesuatu perbuatan lebih baik daripada seribu ucapan. Sebab hidup perlu aksi bukan basa basi. Bujur bujur bujur. Pandir pandir pandir pandir han. Iih buktinya kadada nah itu maksudnya tuh. Iya makanya bubuhan pasukan troy jangan aur pandir haja cuman bagawinya tu nah nang ianya. Iih mun pandir ha nyaman ai kam nyambat aku gin. Iih, mahayal tu nyaman aja, cuman mewujudkan hayalanmu itu nang ngalih. Oke kawan ajar kita sudah nonton review ini harapan kesannya terhibur dan yes kawan ay. Aku mohon maaf lah mungkin di konten reaction kali ini uh, kurang ada bibiniannya karena pasukan Troy hari ini kenapa kenapa tapi ada ngirimi nang wohai wohai gitu nah.